vhathu vhoṱhe arali hu na muthu we vhone vha mu vhofha vha ri hoyunoni ngoho zwa vhukumakuma ndi nga si tsha dovha nda amba naye vhutshiloni hanga ndi vhuṱambo ho vhofholola ṋamusi kha vha vhofholole ngauri vha sa vhofholola vhuṱambo ho swika ha u vhofholola na vhone a vha nga vhofhololiwi arivha
Misi Vhaisiraele vhoṱhe vho ḓa u vhonala phanḓa ha Yehova Mudzimu wavho fhethu afho hune a ḓo hu nanga. Mm. Misi yeneyo u huwelele Vhaisiraele vhoṱhe milayo yeneyi vha i pfe vhoṱhe. hezwi zwithu zwi funa u funziwa musi vhathu vho kuvhanganisa zwezwi vho ḓa hafhanoni u kuvhangana kha tshipiḓa tsha uri vhathu vha funziwe zwa u vhofholowa u kuvhanganya vhathu vhoṱhe vhanna na vhasadzi na vhana mulalo kha wena vhathu vhoṱhe hu na vhane vha tshi vhala bivhili kha bugu ya 16 vs 16 vha pfa bugu i tshi khou ri ndi luraru nga ṅwaha hune a pfi vhanna muthu a vhuya a vhudzisa uri ndi ngani vhasadzi vha songo ambiwa zwi amba uri vhasadzi a vho ngo tea u dzhenelela vhuṱambo wa wana i pfunza i tshi funziwa zwino bugu i khou ri inwi na vhafumakadzi vhaṋu kana na vhasadzi vhaṋu na vhananyana vhaṋu na vhana vhaṋu na vharwa vhaṋu na vhoṱhe vha funa u kuvhangana hafha fhethu He Yehova a hu nanga uri vha kone u ḓo funziwa hovhu vhuṱanzi. Mulalo kha vhe na vhathu vhoṱhe. Nga iṅwe nḓila, hovhu vhuṱambo vhu khou ṱoḓa muthu muṅwe na muṅwe na muṱa wawe a hone uri vha kone u funziwa. Haleluya! Hezwi i tshi amba uri ndi hune vhanna vha funa u vhonala, i a zwi ḓivha zwa uri muthu a vhuya pfi ndi munna u ḓo vhonala na ane a tshimbila nae, a zwi konadzei. Zwi amba uri kharali vha munna vha vhonala vho sia muṅwe. hu na zwiṅwe na zwino
haleluya zwi amba uri hu tshi pfi vhanna vha tshi vhonala ha ambiwa nga vhanna fhedzi zwi khou ḓivhiwa zwo pfi vhanna avhononi a vha sokou vha vhanna vha si na miḓi zwi amba uri miḓi yavho na yone i ḓo funa u vhonala ngauri arali tshi ha vhuya ha takuwa ṱhoho ya tshidimela na hezwi zwi ri murahu zwi funa u tevhela zwi tshi haningei zwi amba uri arali tsha takuwa tsha sia hezwi zwi ri nga murahu zwi amba uri hu na muṅwe o dzhenelelaho nga namba a tovha o to hakulula haleluya a ri vha
na vhatsinda vha re miḓini yau zwi amba uri i kori na vhatsinda vha ri miḓini yau vha funa u vha hone ngauri havha vhatsinda vha tshi dzhenelela vho vhuṱambo vha vha vho dzhenelela uri vha vhofhololiwe ngauri muthu a vhuya vha mutsinda i si eḓa vha o ḓa nga zwa vhupuli o tou tholiwa haleluya arali vha na muthu ano shuma muḓini wavho wa vhafunzi hange u lela ṅwana hoyu muthu avha itiwa vhuṱambo ha mishasha ho vhaliwa ma- miṅwaha ya seven hoyu muthu u pfi makhadzi hafha muḓini Okay. kana ha pfi mmane kana mme muhulu kana makhulu wa vhana Auntie. ee ha tsha pfi ha tsha pfi vhone vha mushumi ndi khou amba nga mulayo wa mudzimu u amba u vhofholola arali vhathu vha tshi khou ḓi funa u dzula vho vhofha zwi amba uri hezwo ndi zwo sa ḓo vha dzhenisa kha vhuawela haleluya mara vhuṱanzi ha vhukuma ndi ya uri hu khou funa u vhofhololiwa maloko a vhe na vhathu vhoṱhe haleluya zwi amba uri arali hu na muṅwe muthu o vhofhaho muṅwe nga ndaela a nga vha wa mufumakadzi vha wa munna vho to mu vhofha uri